Dong acwalo myero wangwa obed twolo. Dano mukene waloko matek twatwal, waloko ma dwanwa longo, waloko mamit twatwal. Ento myero wangeyo ni ngom pa Acholi tye pi Acholi dok ngomwa tic kwede pire bibedo tek ka wan watye ka tic ki ngom i yo matir, i yo ma myero pe wacar wunu ngom. Dano tye ka bino kara kwir ki bito ki loko lok mapol oo wabibino aculiwu dyang oo wabibino atimo ngo mwaka kato ci kato kwir kato ci kato pe ki timo wa mo so wan bene wang wa dok pe odok obed ma dok ni wa umu wang wa ki cing wa wang ce oter joni ce oter gi Ngatu mo keken ma tiyo pi NRM gamente eni-ni gibedo ki cwiny me neno ni mitigi ocobbe, pe miti pa lwak, pe miti pa dano. So omyero wan wabedo ma wang matwolo dok wangeyo ni ngatu mo keken ma bino ka tic ki Acholi, Me yubo ber bedo i Acholi nongo ber ka wan wacuko korgi. Gino mo keken ma a kono ki i pati mo keken ma pe bino ka yubo ber bedo pa Acholi pire pe bibedo tek ni wan waketo iye cwinywa. Pe waketo iye cwinywa pati mo keken ma wun wucito iye wun wucitu ka berne dwogo bot dano wa. Ka bene dugu bot i Acholi, dugu bot gang Acholi. Dano mukene wa loko ma mit tutwal, ee kono ngo, oo dong wange wa bi miyo kono dege, oo kono wa bi yubu dong, wa bi yubu pii manyen, kun ka ma pii pe obedo iye, ka ma bridge peke iye wa wai wa bi kelo bridge. Ginu mo peke kenyo enoni. Wabedo ma wangwa twolo, waneno ni wabedo each other's keeper, wagwoko ngat acel acel me i kinwa. Acoli pe kigudo ka pe kitiyo ki acoli me gudo acoli. Lok pwony calo yec pyem ma ento waneno ni gin mo keken ma wan watye ka timone me yubo gang acoli, me yubo dano me acoli. Waloko ma komwa tek wacito i redio wabworo en omitiwa. Watye ki wa lakita mo mukane wa ka mo ma wan pe wangeyo, so watiyo kun wabedo ki wangwa twolo. Lworo tutwal-li rac. Wawaco gin atir ma pe gengo lubedo lurem, pe gengo me, ento nongo wawaco lok ada i wi dano. Pe gibed ka wiro kom lok awira ki wac lok ada ma obikonyo tiro gang, labongo lok ki lum i dog dano. Lok ada dok lok ada. Tye jami mapol mutimme ki NRM government eni mumiyo awun ka lany i kom Acholi. Kobedi dano tye ka cito ka tic kedgi, gutii, ento pe gutii ki wa lakita mo ma dok gidwogo ka neno ni gimiyo peko i Acholi. Ento wa biwaco ma lworo mo bibedo pe iye ka mo keken, kiwaco dok omyero kiwac bene. Omyero gin guwiny, gin mo weng omyero guwiny lok ma mitte ni omyero ki luk kun ki winy dok omyero ki ti kede kadi ka gin gimito timo awala kela gi mogo wun wungeyo ngo ma mitte pi acoli ki tim en gin eno ni pe abi wacci wu ni omyero ki ci yubi wu yo wu pien yo wa yam ka ni ocakke acoli bur ocito liyere ni ki wero yo kwene yo kwene yo kwene ki wero Kono kiyubo i wor yat tye, kono kot tye ka tic maber, kono jami weng tye ka tic maber, wun wungeyo, pien wun wutye ka wot ki iye nino ducu. En gin enoni aye kikony ki wan ni jami gubed maber. Wun wuwoto, luteloni giwoto ya, gineno jami mabeco i lobo ma woko ka mukene, Ulaya ka mukene, But gin maber ma gin gineno kwica ni gitamo ni omyero gak kunu ka lutini wa gitye ka to i Saudi Arabia lutini wa gitye ka to kono kwene kwene kwene i but lobo mapat pat gin yomo igi so omyero wanen ni wayubo wunu gang wek dano gudug kabedo gang.